Inne fi zalika lerahmeten we zikra liqawmin yu'minun. Kur'an-y Kerim ibermegimde imanly adamlara hem wagyz hem durşuna rahmatdyr diýipdir. Aýa kafi bolmaýamy? Men Kur'an iberdim, başga hiç zat gerekgaki diýip, ine Allah Taala Gudrat Kelamynda aýdyp otyr. Eý mu'min doganlar, musulman doganlar! Bir bisowat, ylmy ýok, ýa çopan, ýa çopana meňzeş bir sada, meselem, bir türkmen adam, elli ýaşynda, bar, on bäş ýaşyndan bäri, on iki ýaşyndan bäri namaz okuyup be, Otuz ýyl bäri, otuz bäş ýyl bäri alham okyp gelýä. Her namazynda-da alham bar. Bir şuny bir ynsapyňyz bilen, imanyňyz bilen bir pikir etdäň görüň şuny. Bir elli ýaşyndaky adam otuz bäş ýyl bäri namaz okyp gelýä. Her rekedinde-de alham okyp gelýär. Elli ýaşapdyr, şu mahala çeli bir adamdan eşitdiňizmi, Aý, baba, men otuz ýyl bäri alham okyp gelýän, indi şundan ýadadym-da diýýän zat eşitdiňizmi? Özi-de şoň manasyny-da bilenok, ýene şony okyp otyr, häzir-de täzeje, näjire bolýar şu zat? Görnüp duran Allahtaalaň mojizesi gudrat kelamydygynyň alamaty şi. Togsan ýaşapdyr. Ýetmiş ýyl bäri namaz okyp gelýä. Ýetmiş ýyl bäri hibolmany güne otuz iki gezek alham okyp gelýä. Otuz iki reket, her reketde bir alham bar. Eý, nagat kän bolýa. Herreketde alkam okyp dur. Şymaly çili bir segsen ýaş ýaşulydan eşitdiňizmi? Eý, men-äş alkam okyp-okyp ýadadym diýen bolsun. Pygamberjan aýdýa, Allah Tagalaň iberen gudrat kelamy, Lä ýahluku an kesratir raddi, Her näçe kän okýa, adam ýadamaz diýipdir. Indi görnüp duran Allah Tagalaň kelamydygyny alamatçy. Kurany Kerimden başga bir zat tapyp bilmersiňiz adam şony okyp ýadamasyn. Eý geň zatçy taýy manasyny ne bilenak-ha özde. Bar bir ahun diýseň, molla diýseň, pir diýseň, sofy diýseň manasyny bilip okyýa, aý çuňňyr adamda, ylmy bada, süýjüligini bilýäda diýseň. Emmä bi aýtyp duran gürrüňimiz ol-a öz ýerinde. Ylmy ýok, sowady ýok, zordan öwrenipdir okymany, segsen, ýetmiş ýüler okypba ýene ýadana Allah Tagalaň kelamydygynyň alamaty. Indi Pygamberjan näme diýýär? Bir gün sahabalarynyň arasynda nesihat etipdir. O bize-de aýtdygy-da. Eý sahabalarym diýipdir. Bir Allah Taala imanyňyz bar dälmi diýipdir, sahabalar hawa diýipdirler. Hop bizde jogap berýäs, Elhamdülillah Allah Taala imanymyz bar. Meni Muhammedur Resulullah imanyňyz bar dälmi diýipdir, sahabalar hawa diýipdirler. Bizde imanymyz bar, sallallahu aleýhi we sellem. Şuny boýnuna dakandan soňam belli bolýar bir muhim zat aýtjak bolmaly. O hem aýdypdyr. Eý sahabalarym diýipdir. Şu Kur'an-ı Kerim Bir tarapy Allahtaalaň gudratynda, bir tarapy Allahtaala tarapda, o bir tarapy siziň eliňizde diýipdir. Ibermek, gudrat kelamyny Allajanyň kelamy, emma çap bolagly kagyzyň elini siziň eliňizde. Bir tarapy Hudaýtaalada, bir tarapy sizde diýipdir. Mysal üçin, mysal üçin, mysal üçin aýtýan, bila teşbih, bir adam ýokardan tanap sallasa, bir gaýaň üstünde beýik ýerdäki adam, Tanapa ýapyş, men seni çekip aljak diýse, tanapa ýapyşýan adam gaýyn tanap bolsa ýokaryk çykmarmy? Çykar. Pygamber jan biziň zehnimize düşündirjek bolup, biziň akyl-huşumyza görä düşündirjek bolup, Eý, musulmanlar!